Кайнар сәлам барыгызга да. Мин Илүзә Касыймова. Әйдә сөйләшәбез. Нәкъ менә шулай атала безнең әлеге подкаст. Бу Шәхри Казан гәҗитенең өр яңа видеопроекты. Календар битләрендә һәм тәрәз артында безнең моңсу яңгырлы көз һәм бераз гына нәкъ менә әлеге чорда күңел төшенкелегенә бирелгән вакытлар була. Депрессиягә биреләбез, хандра диләр. Ә нәрсә соң ул гомумән көзге депрессия, көзге хандра? Бу сорауларга без әлбәттә инде бүген җавап табырга тырышырбыз һәм әлеге четрекле һәм мөхим эштә безгә ярдәмгә килер үз эшенең остасы Нигъмәтҗанова Гарәфиева Чулпан Фидәил кызы, ягъни психолог. Хәерле көн. Хәерле көннәр, Илүзә. Ничек сезнең хәлләрегез? Исән-сау гына килеп җиттегезме һәм көз сезгә ничек тәэсир итә? Бик зур рәхмәт, Илүсә. Минем хәлләрем әйбәт. Сезнең хәлләрегез ничек? Исән саумы? Кәефләр әйбәтме? Аллага шөкер, тик барыбер дә көз э, үз эшен эшли һәм бераз гына теге күңел төшенкелеге булган чаклар булгалый дип әйтик әле. Әйе, килешәм сезнең белән, чынлап та. А, безнең инде ишеккә шакып э, чын көз керде. Аяк бәреп.
Аяк бәреп, әле э, быел Без көзнең бик матур көннәрен күп күрдек, Аллага шөкер дип әйтәсем килә. Шуңа күрә психологик яктан сәламәтлегебез әле әйбәт иде. Ә менә хәзер инде тәрәзәгә күз салсак, бүген шундый моңсу көн, чып-чын көз. Һәм көз җитү белән психологик яктан безнең халәтебез дә үзгәрә. Менә бүген без сезнең белән бик четерекле теманы күтәрәбез, Алла боерса, ул инде көзге депрессия көзге хандра һәм менә шушы хандрага килгәндә безгә аны бит белергә кирәк нәрсә ул көзге хандра көзге депрессия әйе нәкъ менә шушы сорау көзге хандра белән көзге депрессия ничек аерыла аларның симптомнары нинди һәм алардан чыгу юллары нәкъ менә бүген шул хакта сөйләшербез Сөйләп китсәгез иде. Әйе, әйдәгез, Илюзә, шуны шуның турында аралашыйк, аңлашыйк. А, Көзге хандра, менә шунардан башлыйсым килә. Ул инде безнең сезонлы күренеш, һава торышының үзгәрү белән бәйле. Безнең мәсәлән, укудан, эштән арыганлык барлыкка килә. А, Бу халәттә берни эшлисе килми, кәеф юк. һәм гадәти булган әйберләр шатландырмый башлый. Ә менә депрессия ул инде күпкә авыррак халәт һәм аның төрле симптомнары бар. Менә хәзер сезнең белән шушы симптомнарга тукталып китик. Беренчедән ул йокы бозылу яки гомумән йокысызлану, йок качу, кәеф бозылу, үз-үзеңә ябылу, көч һәм аппетит югалу яисә булмау, кешеләрдән, җәмгыятьтән качу, читләшү.
Әйе, менә читләшү, аралашырга теләмәү, гомумән менә җәмгыятькә чыгарга теләмәү дип әйтәсем килә. Үз-үзеңә ябылу, бикләнү.
Әйе, үз-үзеңә ябылу, бикләнү. Күкрәктә шундый авырлык хисе туырга мөмкин, баш авыртулар булырга мөмкин һәм башка соматик симптомнар. Ә менә нәрсә белән аерыла дигән җавапка мин болай дип җавап бирер идем. Менә бу көзге хандра ул гомумән безнең организм өчен, тормыш өчен нормаль табигый күренеш. Ни өчен? Чөнки сезон алмашынуы сәбәпле безнең организмда һәм психикада стресс барлыкка килә. һәм без шуны шулай кичерәбез ә депрессия ул инде диагноз дип әйтәсем килә психолог буларак чөнки күп кенә очракта ул хроникага авыру э, әверелергә мөмкин һәм э, депрессияны үзең генә җиңеп чыга алмыйсың кызганычка каршы специалистлар ярдәме кирәк Әйе. Э, шулай ук менә әйтеп киттегез бит әле, йокы режимы бозыла диеп. Да йокысызлык барлыкка килә диеп. Әгәр дә менә тагын да күбрәк йокы э, килсә, әгәр дә син мәсәлән 7 сәгать, 8 сәгать, 9 сәгать йоклыйсың да синең йокың туймый ди. Ә бу нәрсә белән бәйле? Шулай ук депрессиянең бер сәбәп э, сәбәпчесе булып торамы? билгесеме ә, без бу ситуацияне ике яктан карый алабыз илүзә мәсәлән ә, психологик яктан һәм физик яктан Үху. физик яктан булса димәк инде безнең организм арыган талчыган аңа ниндидер витаминнар җитми мәсәлән ә, витамин д три җитми кояш әз булу сәбәпле омега җитми ә, магний җитми ә, гормоннар әзәя безнең организмда серотонин, норадреналин, дофамин кебек матдәләр, гормоннар, алар бәхетне чиста рәвештә барлыкка китерәләр. Ә кыз көне юк, кызганычка каршы, һәм менә шул сәбәпле безнең инде күп кенә очракта йокы килә. Урысча әйткәндәй, режим энергосбережение кабыла Әйе. менә безнең телефонда да бар ул Э, күзәткәнегез бардыр әйеме батарейка әзәя барган саен э, телефонда менә шушы режимны кабызып була режим энергосбережения сары төскә әйләнә әйе сары төскә әйләнә яисә инде э, җәнлекләргә килсәк менә ул аю керпе әйе алар менә шулай көз җитү белән менә салкыннар җитү белән Нишлиләр? Йоклыйлар. Рәхәтләнеп язга кадәр йоклыйлар. Аларда да менә шушы э, энергияне туплау саклау режимы саклау менә дөрес әйтәсез илүзә э, энергияне саклау режимы кабына безнең организмда да нәкъ шулай ук көз җитү белән организм э, ул үзебезнең энергиябезне сакларга тырыша һәм иң беренче инде ул мелатонин гормоны күбәя башлый ул кешене йоклата димәк көз җиткәч безнең инде өстәлдә дә бераз гына үзгәрешләр күзәтелә бит монда фруктлар да яшелчәләр дә азая димәк витаминнар да шул рәвешле теге әзрәк керә дигән сүз организмга димәк бу да турыдан туры тәэсир итә дигән сүз э, шулай ук депрессиягә тагын э, көн шундый моңсулану э, яңгырлар булу шулай ук э, күңел төшенкелегенә китерәдер әйе бит әйе нәкъ шулай илүзә менә безнең кинәт кенә көннең яктылыгы әзәюе кояш яктылыгы җитмәве ул алдан менә әйтеп киткәнемчә безнең баш миендә серотонин норадреналин дофамин кебек матдәләрне эшләп чыгаруны киметә Ул инде безнең организмда чиста чиста булган менә бәхет гормоны дип әйтәсе килә. Ул әзәя башлый, чөнки мелатонин гормоны күбәя. Һәм без гомумән физик яктан активлык безнең кими, физик яктан. Психологик яктан да активлык кими, чөнки менә алдан сөйләшеп киткәнебезчә, безнең менә шундый энергоны, энергияне саклый торган режим кабына. Шулай ук менә бу өлкәдә күп кенә төрле-төрле шәхесләр бар инде менә шушы теманы өйрәнгән шәхесләр медицина өлкәсендә дә психология өлкәсендә һәм алар уйлавымча менә безнең баш миендә көйли торган биологик сәгать бар икән. Һәм менә кояш яктылыгы азрак булу сәбәпле, менә шушы ә, сәгать ул кузгала начаррак эшли башлый. Кояш белән ул актив эшли. Менә без инде шушы кояш нурлары белән ничектер җылыланабыз, тулыланабыз, кәеф күтәрелә һәм безнең биологик сәгатьләребез дә яхшы эшли башлый, актив эшли башлый. Һәм икенчесе инде ул менә шушы кояш яктысы ул йокы пульс артериаль басым кан давлениесе дип әйтик инде өчен җаваплы торган баш миендә аерым өлкәсенә йогынты ясый мәсәлән безнең давлениелар үзгәрә безнең аппетит үзгәрә Шулай ук менә шушы кояш яктысы белән, гомумән, көннең яктылыгы белән бәйле икән ул. Кайбер кешеләр бит әле бигрәк тә һава торышына бәйле, метео, зависимый кешеләр дип әйтәләр инде аларны. Аларның бигрәк тә теге кискен кабул итәләрме шушы үзгәрешләрне табигатьтәге? Алар бигрәк тә авыр кабул итәләр менә шушы безнең һава торышының үзгәрешләрен. Алар инде менә физик яктан да, психологик яктан да авыррак дип әйтәсем килә, әйе, чынлап та. Элек шундый күренеш бар иде, без э, Көз яки анда кыш җиткәч, күчерә идек сәгатьләрне. Аның теге төгәл вакытын билгелиләр иде. Әйе. Бу барыбер дә кешеләргә теге яхшырак тәэсир иткәндер, эш күрсәткечендә бәлки күтәргәндер, чөнки хәзер бик күп кенә кешеләр алар эшкә бармауның сәбәбен депрессия дип атый. Һәм алар аны теге турыдан-туры әйтмәсәләр дә, алло, минем депрессия, мин килә алмыйм, минем анда көзге хандра дип. Алар әйтергә мөмкиннәр, мин авырып торам әле, мин чирләп киттем әле дип. ә бу чынлап та менә э, теге факт дип әйтергә кирәк э, күп кенә кешеләр шушы депрессия көзге депрессия аркасында эшкә барудан туктый берәр көннән дә бөтенләй э, отпуск алырга мөмкиннәр Әйе, Илюзә, хәзер гомумән безнең җәмгыятьтә депрессия дигән диагноз ул а, еш очрый торган а, ситуация дип әйтәсем килә. Әмма мин дә инде үземнең эшемдә дә, консультацияләрдә а, еш очратам шундый клиентларымны. Менә бу сәгать алмашуы чынлыкта әлбәттә ул тәэсир иткән, итә. Ни өчен? Чөнки сәгать алмашынганда безнең көн яктылысы, яктылыгы ул күбрәк була иде элек. Ә хәзер бит без эшкә барганда да караңгы, кайтканда да Кайтканда да караңгы. караңгы. Әйе, без хаман караңгыда. Нинди ресурс булсын инде Ә бездә, якты әйеме? вакытта без офиста утырабыз, я мәктәптә анда белем алалар, университетта укыйлар. Әйе, безнең баш мие эш белән бәйле. Һәм без саф һавага да чыга алмыйбыз. Мәсәлән, кем инде офисларда эшли, а, организацияләрдә эшли, аларның инде шул бер сәгате бар обед вакыты шунда син ашап өлгерәсеңме саф һава сулап өлгерәсеңме әйе шуңа күрә менә шушы көннең яктылыгы җитмәү ул чынлап та бик авыр безгә тәэсир итә элек менә шушы сәгатьне күчереп безгә тагын э, бер сәгать булса да мөмкинлек биргәннәр яшәү өчен әйе кеше күреп калсын өчен яшәп калсын өчен чөнки Менә караңгы төшү, ул бит инде баш миенә дә шундый сигнал бирә. Көн бетте, йокларга кирәк. Әйе, әйе.
Нинди сигнал алдың, шуны эшлисең инде. Организм инде чынлап та менә йокы килә башлый, уже менә бер нәрсә эшлисе килми. Шуңа күрә депрессия ул хәзерге тормышның бер проблемасы да дип әйтер идем мин. Бигрәк тә хәзерге вәзгыятең, чөнки телевизорлардан да, радиолардан да гел төрле яңалыклар һәм дөресен генә әйткәндә теге чын яңалык ул начар яңалык дип әйтәләр бит әле чынлап та начар яңалыклар күп һәм әлеге инфо э, мәйданчык безгә барыбер дә начар тәэсир итәдер инде бу депрессиянең шулай ук тагын бер бер сәбәбе булып тора сыман шулай илүзә менә бу инфо мәйданчык хәзерге дөньяда ул зур ул күп күп төрле ә, безнең бит инде радиода бар телевидениеда бар ха интернет бар менә интернетта нәрсә генә юк анда төрле мәгълүмат табып була ә, күп кенә очракта менә шундый сорау да туа ни өчен безнең әби бабаларның депрессия булмаган әйе аларның вакытлары булмаган депрессиядә утырыр өчен әйе көне төне эшләгәннәр алар алар көне төне эшләгәннәр алар инде таңнан башлап кичкә кадәр нәрсәдер дә эшләгәннәр, өйдә, а, мәсәлән, әйеме, алар бит инде җәнлекләр дә, хайваннар да тотканнар, яшелчәләр дә үстергәннәр, аннары колхозда да, фермада да эшләгәннәр. Менә а, безнең Ирем ягыннан Зәйтүнә дәү әни сөйли, ул инде а, төнге, иртәнге икедә торып, менә фермага барган. Ул хәзер дә менә йоклап китә алмый, чөнки аның менә уже организмы шул сәгатькә ияләшкән, шул сәгать белән яши. Ә хәзерге дөньяда безнең э, ярдәмчелләребез күп. Ул инде э, робот-пылесос, посудомоечная машина, стиральная машина. Әби бабаларның андый бит булышчылары булмаган, үзләре үз куллары белән барсын да эшләгәннәр. Алар инде органнар да җаныкайлары. Шул хәтле эшләп кара әле көне буе, әйеме? Баланы да үстерергә кирәк бит, ашарга да пешерергә кирәк. Һәм алар, чынлап кына әйткәндә, арганнар, арып, ятып йоклаганнар. Һәм буш вакытлары булмаган. Ә безнең, димәк, буш вакыт бик күп. Әйе, безнең буш вакыт Һәм бик без күп. бик еш, бәлки, уйланабыздыр. Еш уйланабыз, әйе, хәзерге заман кешесе ул күп уйлый. Ул кирәкме, кирәкмиме, но ул аны уйлый. Угу. Шуңа күрә психологик яктан төрле проблемалар барлыкка килде дә инде. Угу. Һәм менә э, хәбәрләр турында да э, күтәреп китәсем килә. Чынлап та менә шушы э, безнең социаль челтәрләрдә дә, э, интернетта да, э, инфо мәйданчыкларда да бик күп начар мәгълүмат хәзерге дөньяда. Элек менә шундый э, күренеш бар. Уй-фикер бар, элек бит начар мәгълүматны радиодан да, телевизордан да, гәҗиттә дә бастырмаганнар, күрсәтмәгәннәр. Анда бары тик әйбәт, күңелле, менә шундый мәгълүмат булган, ничектер кешенең рухын күтәрә торган. Мотивация бирә торган.
Менә мотивация бирә торган. Анда Дәвәти сөйли инде, элек ди радиодан анда безнең председатель анда бүген шундый көн, бүген безнең менә шундый задачалар ничек була әле эшләр биремнәр әйе менә бүген безнең шундый эшләр биремнәр менә мәсәлән анда шәрәфиев бу колхозчы шундый молодец ул булдырган менә сезгә дә тырышырга кирәк дип менә шундый чыгышлар булган ә хәзер кайсы гына инфомәйданчыкны ачма анда бик авыр безнең психика өчен бик авыр мәгълүмат анда хәзер киресенчә начар якны күрсәтәләр күбрәк әйе кемдер урлаган кемдер үтергән аллам сакласын әйе үлгән үтергән начар әйбер булган менә ул беләсезме ул менә статистика буенча андый мәгълүмат кешеләргә кызыграк та әйе яхшы мәгълүм яхшы мәгълүмат белән кеше кызыксынмый Ә начар мәгълүматны кеше укый, кызыксына, комментарийлар яза. Мәсәлән, анда социаль челтәрләрне карасак, әйе, анда бит төрле-төрле публикацияләр ясыйлар. Һәм менә гомумән начар мәгълүмат булган публикациядә иң күп комментарий. Ә кая анда ниндидер шатлыклы хәбәр, анда бер Э, комментарий булса шуң белән рәхмәт дигәндәй күп кенә хәзер масса күләм мәгълүмат чаралары шушы ысулны куллана теге начар яңалыкны баш биткә үк куялар һәм исемнәре үк аларның кычкырып тора менә шулай булган болай булган болай начар болай тегеләй дип һәм кеше шуны укый кереп һәм тагын депрессиягә бирелә әйе чөнки анда тагын начар мәгълүмат тагын нәрсәдер булырга мөмкин без гомумән менә 24 сәгать бит инде безнең тәүлектә име күпмесендер без йоклыйбыз, күпмесендә инде без эшлибез, аралышабыз һәм без күбесенчә стресста. Безнең организм һәм психика стресста яши. Шуңа күрә депрессияләр дә күп. Шулай ук тагын бер стрессор мөгаен ул э, социаль челтәрләрдә шундый бик э, уңышка ирешкән яшьләрне күрү, яки яшүсмерләрне хәтта. Унсигез яшьтә мин инде ике миллион эшләдем, минем үз квартирам бар, мәсәлән, үз фатирым, үз машинам. Мин шундый, теге успешный успех диеп әйтәләр бит әле. Бу шулай ук менә үз бәяңне төшерә һәм шулай ук депрессиягә алып кереп китә аламы? Әйе, Илүзә, әле ничек кенә. Беләсезме, социаль челтәрләр булмаганда, ә, безнең менә бу самооценка, үз-үзебезгә ышануыбыз күпкә сәламәтлерәк һәм көчлерәк иде. Менә шушы социаль челтәрләр барлыкка килү сәбәпле психологик яктан проблемалар туды дип әйтик инде һәм ә, кеше бит инде ул чагыштыра, ул күрә Әлбәттә, беренчедән, ул күрә, карый, чагыштыра һәм менә чагыштырып, ул инде төшенкелеккә бирелә башлый. Аха, менә ул квартира да алган, машина да алган, бизнес та ясаган, ә мин, ә мин нәрсә эшләдем, дип. Әлбәттә инде, бер карасаң, дөрес яктан ул мотивация булырга тиеш, әйеме? Ләкин безнең баш миебез ул э, информацияне мәгълүматны киресенчә э, пессимист якка бора да куя һәм менә без үз үзебезне менә шулай ашый башлыйбыз әлбәттә инде кәеф тә югала шулай ук менә тормышның яме дә бетә башлый һәм э, шулай ук менә шушы чагыштыру аркасында без үсмибез менә кеше буларак үсмибез менә шул депрессиягә бирелеп утырабыз Ә ничек менә барыбер дә көнләшмәскә, барыбер әйтәләр бит әле, ак көнләшү була, кара көнләшү була дип. Ә, мин берсендә шулай ак көнләшү, кара көнләшү дип сөйләшә башлагач, бер психолог әйтте. Көнләшүнең аның төсе юк, ул бер генә төрле була диде. Бу чынлап та дөресме? Һәм ничек көнләшмәскә, ничек үз-үзеңне менә шулай ашамаска? Кешенең э, успешный успехын күреп. Ак көнләшү ул минем э, уйлавымча ул мотивация. Менә син кешегә карыйсың, син аның белән сокланасың, хозурланасың һәм чулпан, Әйдә, эшләп карыйк, бәлки синең дә килеп чыгар. Менә ул булдырган бит. Әйдә инде син дә эшләп кара. Чынлап та, бәлки менә без ниндидер яңа өлкәгә менербез, әйеме, яңа уңышлар алырбыз. Менә ул ак көнләшү. Ә кара көнләшүгә килгәндә инде ул менә беренчедән ул кешегә карата нәфрәт хисе, шундый ачу хисе ә, тыю, ә икенчедән үз-үзеңне ашау, үз-үзеңне бетерү. Менә син булдыра алмыйсың, синнән килеп чыкмый, менә ул булдыра дип инде. Ә, ә менә бу көнләшү булмас өчен, ә, минем фикеремчә, беренчедән, ә, рәхмәтле булырга кирәк. Менә шушы дөньяда булганна рәхмәтле булырга кирәк. Ул дөньяда булган әйбергә рәхмәтле булырга кирәк, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булырга кирәк, гомумән үзеңә рәхмәтле булырга кирәк. Син сау, сәламәт, Аллага шөкер, хәлеңнән килгәнчә син нәрсәдер эшлисең. Тырышасың. Тырышасың, әйе. бу дөньяны ярата белергә кирәк һәм менә шундый мисал китерәсем килә Э, динле кешеләр диндә булган кешеләр алар беләсезме психологик яктан күпкә көчлерәк ни өчен э, мин 2019 э, елда бу темага магистрская диссертация язган идем һәм диндә психологияне дин ягыннан карадым экспериментлар үткәрдем безнең казан шәһәрендә инде ул һәм дин белән бәйле булган кешеләр белән аралаштым һәм диндә, диннән як, як, диннән ерак булган кешеләр белән аралаштым һәм шундый нәтиҗәгә килдем ә, диндә булган кешеләр алар тормыштагы төрле проблемаларга җиңелрәк карыйлар, җиңелрәк менә шушы тормыш сынауларын үтәләр. Чөнки алар гел менә Аллага тапшырган, алар менә беләләр, барсы да әйбәт булачак, без аны җиңеп чыгачакбыз. Һәм психологик яктан, чынлап кына әйткәндә, алар күбрәк сәламәтлерәк тә. Чөнки рухи яктан алар нык. Әйе, рухи яктан алар нык. Ә менә безнең ышану булмаган кешеләр, аны инде атеистлар дип атыйлар, әйеме? алар бик тиз төшенкелеккә бирәләр һәм менә депрессия белән алар ешрак авырыйлар Э, шулай ук еш кына ишеткән бар көз һәм яз көне кешеләр ярсучанрак була диеп бүген дә мисал өчен автобуста җәмәгать транспортында килгән вакытта шундый э, бик үк матур булмаган диалогка шуны топ булдым дип әйтик инде ишеттем шундый сөйләшүне кондуктор белән пассажир арасында низаг килеп чыкты ничектер акча түләгән вакытта Тиз генә алганмы соң инде картасын? Ә, шушы пассажир бәйләнә башлады кондукторга, син үз эшеңне генә белеп утыр, анда теләсә нәрсә әйтә башлады. Менә анда очраклар бик еш күренә, чынлап та көз һәм яз көнендә, бигрәк тә автобусларда кешеләр бик каты ярсучан, тиз генә кызып китәләр. Бу чынлап та менә шушы көз һәм яз айларында була торган әйберме һәм ни өчен бу шулай? Ничек кыш көне түгел, ни өчен җәй көне түгел мондый күренешләр? Күбесенчә әйе, мондый очраклар көз вакытында була, чөнки без кинәт кенә җәйдән көзгә керәбез бит. Җәй көне рәхәтләнеп, менә җиңел кием белән йөрибез, кояш яктырта, сәяхәткә дә барып кайтабыз тәмле тыннар да ашыйбыз витаминнар җиләк җимешләр ашыйбыз ресурслар күп безнең җәй көне менә безнең ресурслар күп ә көз җитүе белән ул безнең беләсезме гендер ягыннан да ничектер генетика генетика ягыннан да безнең баш миенә кертелгән шундый установка янәсе көз ул Күңелсезлек, сагышлык, Әйе. ниндидер салкынлык, менә инде авырлык, ә, тормышның яме бетә. Җырларда шундый бит. Менә тагын көчләр Әйе, җитте. әйе, җырларны Шул исемә да. төште дә. Дөрес, Әйе. Илүзә, җырларга да менә күз салсак, анда да менә шундый депрессивный җырлар. Әйе. Беркемдә көз җитте, сары яфраклар кыела дип, беркем дә шатланып и- җырламый. киресенчә анда э, аерылышулар да кескене Әйе. була мәхәббәт тә именно кескене китә бит ул җәй көнне китми яз көне килә ә көз көне китә шуңа күрә безнең уже генетикада да безнең менә психологик яктан да шундый бер картина бар янәсе көз көне борай бер начар ул безнең беләсезме шундый установка барлыкка килә выжить менә көз көне Кышкыны, кышкыны әле ничектер менә Яңа ел хисләре белән, бәйрәм хисләре Әкияткә белән. ышанып йөрисең әле Әкияткә син. ышану, Кыш бабайга ышану, нәр- күңел нәрсәдер көтә. Чөнки безне бала чактан ук э, шул мөхиткә кертәләр, өйрәтәләр, күрсәтәләр, янәсе, кыш ул ниндидер бер могҗиза. Әйе. Ә көз көне?
Көз көне нәрсә бар соң? Юк, Кыз көне. Бәрәңге бакчасы.
Бәрәңге бакчасы, әйе. Уку башлана, тагын стресс. Стресс, балалар өчен стресс, ата-аналар өчен стресс. Эштә дә моңсу, тәрәзәдән карыйсың, яңгыр ява, салкын, әйеме, туңасың, авырыйсың, иммунитет төшә. Шуңа күрә көз инде ул, э, мин аны жәлләп тә куям инде кайвакыт. бөтен начар сыйфатларны үзенә җыйган җыйган да туплаган да утырып тора җаныкаем әле монда көзге депрессиядә дип әйтәләр әйе э, шулай ук менә мәхәббәт тә көз көне китә дип әйттегез бит инде демәк аерылышулар да көзгә күбрәк туры килә әйе менә статистика буенча иң күп аерылышулар хатын кыз һәм ир э, арасында э, конфликтлар проблемалар көз көне һәм яз көне я, яз көне язның башында барлыкка килә кыштан соң менә шундый авыр бик озак кыштан соң хатын кызның һәм ир кешенең психикасы түзми әле менә психологка да бармасалар әйме ул җыела җыела җыела һәм бер мәлдә шартлый да ә яз бит әле ул менә яңа тормыш башлау кебек шундый бер Э, сезон дип әйтәсе килә һәм шуңа күрә инде күп кенә очракта әйе аерылышулар да шунда барлыкка килә бер яктан кызганыч әлбәттә тик менә кызык булып китте ничә кеше шулай аерылыша һәм ничә кеше үзләренең гомерләрен нәкъ менә көз айларында бәйләп җибәрә икән менә статистиканы алла боерса без карап куербыз һәм тагын шушы темага бер әйләнеп кайтырбыз әле сезнең белән мөнәсәбәтләр темасына алла боерса сезне чакырырбыз алла боерса илүзә бик кирәк Тема дип әйтәсем килә, әйеме? Аны күтәрергә кирәк һәм без аны Алла боерса күтәрербез. Әлегә бераз гына моңсуырак темага сөйләшүебезне дәвам итәбез. Депрессия, хандра турында. Ә менә шушы депрессиядән ничек чыгарга? Нәкъ менә көзге депрессиядән. Көзге депрессиядән ничек чыгарга? Беренчедән, без инде менә бу кояшлы булган көннәрне беләсезме саклап калырга тиеш үзебезнең күңел түрендә кояшлы көннәр э, бик күп булды быел аллага шөкер әле ничә җиденче октябрьга хәтле иң соңгы менә кояшлы көн ул җиденче октябрь иде э, әбиләр чуагы дип әйтәбез бит инде без аны кояшлы көннәрдә күбрәк ә, урманда булырга дип киңәш итер идем табигатьтә табигатьтә әйе менә үзем дә әле менә кайсы көнне генә урманда йөрдем аның һавасы да ни тора әйеме шулкадәр ул файдалы дип тә әйтәсем килә чөнки ул безгә иммунитет ягыннан да файдалы ә псих, психология ягыннан ул шулай ук безнең гормоннарга влия итә безнең гормоннарны вырабатывать итә һәм Спорт белән шөгыльләнергә, әлбәттә инде физик яктан үзебезне сәламәт булдыру өчен спорт белән шөгыльләнергә кирәк. Дөрес тукланырга кирәк. Илүзә менә бу шулай ук бик мөһим. Витаминнар белән бай җиләк-җимешләр, яисә инде тәмле файдалы үләнле чәйләр дә кулланырга эчәргә кирәк дип киңәш итәр идем ул безнең иммунитетны гына түгел ә психологик яктан да менә үләнле чәйләр Алар тынычландыра. А, тагын. Ә җиңел углеводларны бөтенләй рационнан алып атып торырга монда. Әйе. Чипсыларны, шоколадларны, алар шулай ук депрессиянең бер сәбәбе булып тора бугай. Була, була.
Әйе, ансы да булырга мөмкин. Әлбәттә, инде үзебезне шатландырыр өчен берәр тәмле тортик, пирожный, ансы ярый дип әйтим, ләкин һәр нәрсәнең чамасы, әйе, чамасы булырга тиеш. Шулай ук мин тәкъдим итәр идем ә, массаж чөнки массаж ул ә, кан әйләнешен яхшырта һәм ә, баш миен тукландыра витаминнар белән менә безнең кан э, йөрү сәбәпле э, баш мие яхшырак эшли башлый баш миенә күбрәк кислород килә башлый күбрәк кислород килә һәм инде э, гомумән шуның белән бәйле безнең кәеф тә күтәрелә Тагын нинди фикерләрем бар минем? Беләсезме, мин менә болай дип әйтер идем, яңа кызыклы хөнәр табу. Җәй көне гомумән безнең ниндидер яңа хөнәрләр белән эшләргә кызыксынырга вакыт юк. Без я сәяхәттә, я без авылда чебутыйбыз. Көз көне инде вакыт күп булу сәбәпле, менә минемчә, яңа хөнәрдә үзеңне табу, ул бик файдалы. Һәм гомумән үзеңне тормышыңны ниндидер яңа, якты, матур төсләр белән бәйләү, шушы төсләрне кертү, күп кенә чараларда катнашу җәй көне шулай ук вакыт булмау сәбәпле һәм күбесенчә бит инде җәй көне алай концертлар да булмый театрлар да булмый сезон бит ябыла сезон театрлар шулай ук ябыла көз көне яңадан ачылалар шуңа күрә менә күрәсезме Бөтенесе дә бәйле бер-берсенә. Бәйле, бөтен әйбер шундый бәйле, аны менә күзәтсәң, күп кенә әйберләрне күреп була. Шуңа күрә менә кескене күбесенчә инде театрларга йөрергә, концертларга йөрергә, төрле-төрле мастер класслар хәзер бик күп төрле специалистлар үзләрен ачалар үзләре менә безнең җәмгыятькә күрсәтәләр һәм Иң мөхиме акчаң булу сәбәпле, әйеме? Әйе. Менә акчаң булса, теләгең булса, Барып менә, була, безнең әйе, җиргә дә. бу депрессияне җиңеп була. Ысуллары бик күп. Әйе, мисал өчен, әгәр дә сез элек анда рәсем ясарга яраткансыз ди, э, һәм бераз гына бу эшне оныткансыз икән, Әгәр дә инде теләгегез бар икән, вакытыгыз бар икән, шулай ук менә көз көне әлеге эшкә кире кайтырга менә дигән мөмкинлек, менә дигән вакыт рәсем ясарга мөмкинсез яки анда башка төрле яңа кызыксыну белән шөгыльләнеп карарга була. Әйе, ул беләсезме, менә самооценка ягыннан да, үз-үзеңә ышану ягыннан да ул бик файдалы терапия дип әйтәсем килә. Мәсәлән, кайчандыр еракта калган, онытылган шөгыль, хәзерге көндә аны булдыру, башлап җибәрү ул яңа ресурслар бирә. Авыр халәттән, депрессиядән, хандрадан табигать шулай ук зур ярдәмче дидегез, име? Шулай ишеткәнем бар. Әгәр синең ниндидер проблемаларың килеп чыга икән яки гомумән хәлең бетә икән агачны кочаклап торырга кушалар хәтта шундый э, методика да бар диеп ишеткәнем бар агачны кочаклап син энергия туплыйсың бу чынлап та дөресме һәм агачлар безгә ничек ярдәм итә ала әйе бу дөрес фикер илүзә мин шатмын сез менә бу фикерне фикер белән бүлешкәнегез өчен бу теманы күтәргәнегез өчен чөнки без кешеләр табигать балалары Нинди генә матур, зур йортларда торсак та, безнең күңел табигатькә тартыла. Хәм табигат ул үзенә бер табиб чынлап кына әйткәндә күп кенә үләннәр менә кулланабыз бит инде әйеме ул бит инде табигать биргән аллаһ тәгалә биргән үләннәр һәм ул үләннәр э, чынлыкта безне терелтәләр Безгә ярдәм итәләр. Табигатькә чыгып, үзеңне психологик яктан да сәламәтләндерү мөмкин. Аның өчен төрле техникалар бар, төрле упражненияләр бар. Менә сез әйтеп киткәнчә, агачны кочаклап тору да бер минут булсын, ике минут булсын, ул безне психологик яктан тынычландыра. Ул безгә менә ниндидер, беләсезме, шундый өйгә кайттым Мгм. Кебек хис бирә һәм яңа уй-фикерләр дә табигатьтә барлыкка килә. Яисә инде ул йөгерү вакытында барлыкка килә яңа уй-фикерләр, шуңа күрә күп кенә кешеләр чабырга кушалар. Физик активлык булырга тиеш. Физик актив, физик активлык вакытында баш мие безнең яңа матдәләр тудыра, барлыкка китерә, яңа уй-фикерләр Безнең ресурслар барлыкка килә. Шуңа ук табигатьтә дә шул ук хәл. Шуңа күрә күбрәк табигатьтә булсак, табигатьтә инде ул җәй көне, әйеме, күбесенчә менә җиләк пешкән чак, анда юкәләр чәчәк аткан чак файдалы да бер яктан әйме юкәнең чәчәген дә җыябыз җиләген дә җыябыз ашыйбыз да һәм психологик яктан да сәламәтләнәбез ә менә шушы көзге чорда кемнәр күбрәк менә сезгә мөрәҗәгать итә Балалар бармы араларында һәм хатын-кызлармы, ир-атлармы, кемнәр менә бирегә, сезгә күбрәк килә? Психологик яктан карасак, депрессиягә күпкә хатын-кызлар бирелә. А, Чөнки алар а, эмоциональ кешеләр, ир кешеләр бит инде алар а, Тыныч. тыныч, алар сабыр, аларның логика менә мантык мантык әйе алар күбрәк инде менә шуның белән бәйле ә хатын кызлар алар эмоциональ һәм хатын кызлар гел алар теге күп уйлый да сыман әйе. мәсәлән йокларга яткач та һәрвакыт без мисал өчен теге иртәгә нәрсә киям икән ниндирәк образдан эшкә барырмын икән дип уйлап ятасың һәм монда барырга кирәк тегендә барырга кирәк диеп теге үз үзеңне ә, тагын да эшкә җигәсең хәтта төнлә дә монда инде чынлап та депрессия яки хандрага урын бар әйе үз үзеңне шунда алып керәсең сыман без хатын кызлар гомумән күп энергия бетерәбез әйе шулай уйлап уйлап та чабып та хәзерге җәмгыятьтә бит инде ул хатын кыз менә шундый бер герой дип әйтәсем килә әйеме ул балада таба кияүгә дә чыга бизнеста алып бара каядыр да укый нәрсәдер эшли аң шуң хәтле күп функцияле хатын кыз Һәм, әлбәттә, инде менә шушы функцияләрне булдырыр өчен күп энергия кирәк. Аның өчен күп уйларга кирәк. Әйе. Әле монда эмоцияләр дә бөтен энергияне ашый, чөнки хатын-кыз бит инде ул кайгыра, булдырып чыгаммы, монысы буламы, тегесе буламы дип. Шуңа күрә чынлыкта хатын-кызларның, әйе, әлбәттә, депрессияләре күпкә, ничек дип әйтим, яктырак күбрәк хатын кызлар арасында депрессия күбрәк була әмма ә, мин инде практик психолог буларак ә, хәзерге безнең менә дөньяда күп очракта ирләр белән дә эшли башладым безнең ә, ирләр алар психологка мөрәҗәгать итергә яратмыйлар Чөнки аларны инде кечкенәдән өйрәтәләр, еларга ярамый, ир-атлар еламый дип эмоцияләрен күрсәтмиләр. Бу шуның белән дә бәйледер мөгаен. Әйе, нәкъ шулай, шуның белән бәйле, Илүзә. Һәм менә шушы установка белән алар гомер буе яшиләр. Һәм статистиканы карасак та, менә безнең медицина ягыннан ир кешеләр йөрәк авырулары белән күпкә күбрәк авырыйлар, һәм шушы тормыштан китеп баралар. Чөнки йөрәктә бөтен нәрсәне саклыйлар, саклыйлар, җыялар, җыялар. Ә йөрәк бит инде түзә алмый, ул мәңге хаман аны үзендә тота алмый һәм бер мәлдә ул туктый. Шуңа күрә менә шундый ирләр арасында йөрәк авырулары булмас өчен психологик яктан эшләргә кирәк. Әмма олы яшьтәге ир-атлар моны аңламый, аңламаячак та. Яшь егетләр, алар хәзер психология белән кызыксына һәм үз өстеннән бик күп эшлиләр. Менә минем практикада да клиентлар арасында, арасында бик күп ир егетләр. Ә бу ир егетләр менә үзләре белеп киләме, әллә аларны хатын-кызлары инде хатыннары бәлки туганнары да җибәрәдер төрле вакытлар була илүзә чынлап әйтәм ансын кайвакыт инде хатын кызлар да ирләре өчен кайгырып ничек аларга ярдәм итә белмәү аркасында яисә инде мәсәлән алар минем белән таныш хатыннарым инде консультациядә булдылар алар миңа ышаналар Мин инде ышанычлы специалист итеп күрәләр дә, үзләренең ирләрен миңа ышанып тапшыралар.
Тапшыралар, әйе, ышанып тапшыралар. Һәм чынлыкта менә күп кенә очракта мин рәхмәт хатлары да алам хатыннарыннан. Чулпан Фидаиловна, бик зур рәхмәт, иремнең кәефләре күтәрелде, аның мотивациясе барлыкка килде, ул тормышын үзгәртә башлады дип. Чөнки ир кешегә хатын кызга сөйләргә авыр бит ул, хатыныңа әле. Монда хатын-кыз дип тә алмыйбыз, ә менә хатыныңа, хатының алдында җылап утыру. Ул бит инде нинди күренеш? Безнең башка бөтенләй сыймый инде бу. Безнең менталитетка бөтенләй туры килми дип әйтергә хәтта. Туры килми, гомумән, әйе, Илүзә, ничек инде ир башың белән хатының алдында син елап утырасың, пешмәгән кабак.
Әле дусларың да белсә шуның турында. Әйе, әле дусларың да белсә, шуңа күрә ни бөтен нәрсәне үз эчебездә тотабыз. Ә монда инде психологка килеп, алар менә бушаналар, алар күңелләрен ачалар. Әлбәттә, җиңел эш түгел, ләкин менә шушы бушану үзеңнең сорауларыңа җавап таба алу үз өстеңнән эшләү ул чынлыкта файдалы результатларга китерә Сезгә килгән кешеләр арасында, ягъни клиентларыгыз арасында менә балалар бармы? Һәм балалар һәм олылар арасында берәр төрле аерма бармы шушы көзге депрессия буенча? Аларда ничек менә ул чагыла? Әйе, мин балалар белән дә эшлим. Ул инде кечкенә яшьтәге балалар булырга мөмкин, 4 яшьтән алып мәктәп укучылары һәм симптомнарга килгәндә менә депрессиянең симптомнарына килгәндә анда ниндидер аерылу юк балалар шулай ук көйсезләнә башлыйлар аларның аппетитлары югала хәле бетә күңелсезләнә башлыйлар йокылары кача мәсәлән аларның бит инде яраткан уенчыклары була ниндидер шөгыльләре була һәм депрессия вакытында бу шөгыльләр, бу уенчыклар бүтән шатлык һәм рәхәт хисен бирми аларга. Әйе. Менә алар гел елыйлар, гел нәрсәдер аларга ошамый. Ул беләсезме, кризис белән дә охшаш. Шуны да әйтмәкче идем, 3 яшьтә ниндидер кризис бар диеп беләм балаларның. Әгәр дә әле икесе дә бергә туры килсә, бу бөтенләй комбо була инде. Бик каты комбо була бу, ата-аналарга сабырлык. Э, шуңа күрә менә э, аның симптомнары кризис белән э, бик охшаш бәйле дип тә әйтәсем килә әйеме кризис бит инде ул җәй көне барлыкка килми ул күбесенчә шулай ук яз көз барлыкка килә шуңа күрә ә, симптом ягыннан аерылу юк әмма балалар олылар кебек үз хисләрен, хис-кичерешләре турында аулы рәвештә аңлый алмыйлар. Һәм хәтта үз эчендә булган менә шушы хисләрне алар аера да, аңлый да алмый балалар. Без бит инде олылар барыбер аңлыйбыз, нинди хис нинди хис-кичерешләр булганы турында сөйли алабыз, ә балалар аны аңлый алмый. Һәм Кечкенә балаларда күбесенчә депрессия күренешләре соматик симптомнар белән бәйле. Мәсәлән, иммунитет төшә, алар еш авырый башлыйлар, аларның хәлләре юк һәм аллергия барлыкка килә. Димәк, балаларга ниндидер дарулар биргәнче, башта әле аның эмоциональ халәтен, психологик халәтен теге бер анализлап чыгарга кирәк иң беренче әйе башта без аны психологик яктан анализлыйбыз һәм инде соңыннан әлбәттә табибка я психологка мөрәҗәгать итәбез шулай ук балалар бит әле ул теге үзләренең хис кичерешләре менә аңламый дидек бит әле әйе э, мин мәсәлән ачулы һәм миңа ачуны э, яшәргә кирәк шушы хис белән диеп бераз гына аннан соң мин бәхетле һәм шушы бәхетне кичерергә кирәк дип алар теге аңлы рәвештә эшләми әлеге эшне һәм менә шушы э, өлкәдә шушы вазгыятьтә бераз гына булышу өчен головоломка мультфильмын да карарга киңәш итер идем диеп әйтәсем килә чөнки э, чынлап та биредә яшүсмернең э, төрле эмоцияләр белән үз үзен тотышы күрсәтелә мәсәлән Әйе, бу минем иң яраткан мультфильм. Мин аны күп кенә очракта үземнең балаларыма, клиентларыма, а, яисә инде ата-аналарга карарга тәкъдим итәм. Чөнки анда менә баланың психологик яктан үсүен, аның эмоциональ яктан үзгәрүен бик яхшы күрсәтәләр. Һәм чынлыкта бала ул бит инде төрле эмоцияләр белән яши. Ул да кеше. Әйе. Ул да безнең кебек кеше. Ул да төрле эмоцияләр кичерә. Без инде олылар ул эмоцияләр белән эшли беләбез. Аларны ничектер контрольдә тота беләбез. Ә бала ул бит еласа елый, кычкырасы килсә кычкыра ул менә нәрсәдер аңа ошамаса ул аны сразу әйтеп бирә ул ни ярар ярый инде юк нормально әйе тик уйлап тормый бит ул юк мин җыламыйча торыйм әле әти әниемә теге начар булмасын ул андый уйлар белән яшәми ул андый уй фикерләр аның баш миендә барлыкка да килми шуңа күрә ул вакытында Шуңа күрә менә психосоматик яктан а, алар эмоциональләрен чыгару сәбәпле алай бик авырмыйлар. Әйеме? Чөнки эмоция чыга. Менә момент акыра да ул җуй да ул аннары биш минуттан карасаң ул инде елмайган аның кәефе әйбәт ул инде курчак уйный ул менә шушы эмоцияләре белән яши һәм ул шулай яшәргә тиеш тә чынлап кына әйткәндә әйеме ул менә ул эмоцияләрен яшермәскә тиеш Ә менә яшерә башласа, кайвакыт бит инде ата-аналар өчен удобный ребенок дип әйтәбез. Менә шундый термин бар. Иң яраткан бала ул менә шундый удобный ребенок. Еламый да, акырмый да, бер нәрсә дә сорамый да, тыныч кына. Тыныч кына, елмаеп кына, әйе, ярар дип кенә тора. Ләкин психологик яктан ул бик авырулы бала. Һәм үсә төшкәч ул аның күренәдер әле шундый икәне. Әйе, үсә төшкәч инде ул аның бик авыр менә җәмгыятькә кереп китү аңа бик авыр булачак, үзенең хыялларын чынга ашыру бик авыр булачак, ул депрессиягә дә күпкә еш биреләчәк. Шуңа күрә менә бу мультфильмда анда бер эпизод бар кая ә, бәхет эмоциясе mm -hmm. ул инде бары тик шатлыклы матур менә шундый ә, көннәрне әйе хатирәләрне хатирәләрне саклый инде әйеме менә шулай ә, яратып кына инде кадерләп кенә ә начар хатирәләрне ул юк итә mm -hmm. бик ерак ерак ниндидер бер чыланга җибәрә mm -hmm. һәм ә, мультфильмда күрсәтәләр ул дөрес эшләмәгәнне

Вы молодцы. Иратлар эмоцияләрне менә шулай э, чикләп тора дидек бит әле. Бездә бит хатын-кызларда кайбер вакытта бик тә елыйсы килгән вакытлар була. Э, без инде э, яры түз инде түз, аннары кайткач еларбыз диеп, теге бер киштәгә алып куябыз да, аннары соң кайтып еларга кирәкме әлеге эшне эшләргәме? Әлеге эмоциягә кире кайтыргамы?
һичшиксез кирәк дип җавап бирәсем килә әлбәттә инде менә ниндидер бик мөһим вакыйга булганда ниндидер мөһим кешеләр алдында булганда без бит инде елап басып тора алмыйбыз әйеме менә минем елыйсы килә мин хәзер елыйм дип нәрсә уйлыйлар инде безнең турында әйеме әй җебеп төшкән бу елап утыра елак дип уйлыйлар инде ә безнең әле үзебезне кимсетәсебез килми юк шуңа күрә кайвакыт үзебезне тотып калырга кирәк чынлыкта менә без үзебезне тотып кал, калабыз һәм инде так тынычлан хәзер без елый алмыйбыз хәзер менә үзеңне җыерга кирәк үзеңә ышанырга кирәк ниндидер булса җавап бирергә кирәк яисә инде гомумән чыгып китәргә кирәк әйме ә, бу темадан бу сөйләшүдән ә менә кайткач без ә, шушы авыр хискә кире кайтабыз дип үз үзебезгә шундый установка бирергә тиешбез mm -hmm. ни өчен чөнки менә шушы чыкмаган эмоциялар алар җыелалар җыелалар һәм бер мәлдә психосоматик авыру китереп чыгарырга мөмкиннәр mm -hmm. Менә Димәк, бу зур проблема. органга китереп бәрергә мөмкин әлеге эмоцияләр. Әйе. Именно эмоцияләр безнең ә, төрле органнарга китереп бәрәләр mm -hmm. һәм беләсезме, ул шундый бер сигнал, mm -hmm. безнең баш миеннән сигнал, тукта әле, уйлап кара әле, менә шундый проблема бар. Mm -hmm. Син ул проблеманы чишмәдең, син хаман әле шул проблема белән яшисең. Шуңа күрә менә хә статистика буенча безнең психосоматический авырулар бик күп. Хәтта табиблар да күп кенә очракта психологка җибәрәләр.
Шулай ук бит әле эмоцияләрне ни өчен теге кичерергә кирәк үз вакытында дип уйлыйм. Паник атакалар бар бит безнең. Теге модный итеп әйткәндә хәзер атаческая паникалар. Мин әлеге терминга бөтенләй теге салкын карашта идем, нәрсә икәнен гомумән белми идем. Тик э, берничә ай элек дип әйтик, э, бәлки теге җыелып килгәндер инде, кичермәгән э, менә бер киштәгә алып куйган эмоцияләр шулай ташып чыктылар һәм бер заман тик утырып торган вакытта йөрәк тук тук тук тук тук тук тук тибә башлады. Мин нәрсә икәнен башта аңламыйм. Йөрәк бик каты тибә. хәтта теге сәгать күрсәтә йөрәгегез теге дөрес типми бугай ди 147-гә менде дигәндә шуннан хәзер мин инде уйлыйм башта ә бәлки бу кан басымы гына күтәрелгәндер яки төшкәндер диеп киресенчә шуннан соң монда ничектер күкрәк өлешендә авыр була башлады аннары соң гына аңладым ә, димәк бу минем теге кичермәгән эмоцияләрем шулай үзенең сигналларын бирә диеп ә былай уйлап карасаң барысы да бик теге яхшы бер нәрсә дә үзгәрмәде сыман ни өчен менә шулай була барыбер дә теге ну ярар оныттың ди оныттың инде аларны ничек менә организм шуны хәтерли ничек ул аны безгә менә шулай сигнал бирә а, панический атака белән күп кенә очракта миңа клиентлар мөрәҗәгать итәләр а, мин инде аның симптомнары белән таныш чөнки үземнең якыннарымның арасында да панический атака булган кешеләр бар а, олыларга килгәндә алар олылар әле аңлап бетермиләр аның нәрсә икәнен алар аны кабул итә алмыймы шунда Әйе, кабул да итә алмыйлар, чөнки элек андый әйбер булмаган бит. Нинди инде ул панический атака, нәрсә инде ул, әйеме? Әйе, уйлап чыгарма диләр инде. Әйе, ул хәзер бөтен нидә, тиштә ишетелеп тора. Ә, ул вакытта инде ул булмаган һәм күбесенчә олылар фикеренчә, ул а, кан басымының менә шулай йөгерүе, әйеме, я күтәрелү, я кинәт кенә Уйнавы. төшүе, уйнавы. йөрәк бик э, тибүе тахикардия дип атыйбыз инде без аны күкрәктә менә шундый авыр хис барлыкка килүе сулыш җитмәү курку хисе барлыкка килә менә үләм дигән уй фикерләр барлыкка килә менә шундый симптомнар ул чынлап кына әйткәндә хәзерге безнең җәмгыятьтә инде безнең дөньяда ул панический атака дип атала андый диагноз бар һәм аның өстеннән күп кенә психологлар психотерапевтлар эшлиләр ни өчен барлыкка килә дигән сорауга мин болай дип җавап бирер идем ул менә шушы сез э, әйткәнегезчә җыелган эмоциялар бер мәлдә шартлый менә шулай күз алдына китерсәк менә ул эмоциялар җыела җыела җыела да һәм бер мәлдә шартлый шартлаган вакытта шушы паническая атака барлыкка килә ул шулай эмоциональ һәм физик яктан бик каты арылган чак. Менә организм шул кадәр ара, аң башка хәле калмый алга барырга, атларга. Һәм менә инде ул шулай панический атака белән сигнал бирә. Ял итте. Әйе, тукта инде ди. Кеше чаба дип син дә чапма инде дип. Менә ял ит инде дип, сулап ал дип, дөньяның матурлыгын күреп ал дип, шундый менә сигнал бирә. Ә менә бу паник атак вакытында нишләргә? Э, кайбер җирләрдә укыганым бар. Мин аннары соң инде бу әйбер белән күбрәк кызыксына башладым. Тагын була калса нишләргә икәнен. Э, күп җирләрдә язганнар иде, менә берәр предметны алырга һәм аны э, тасвирлый башларга. Ул зур, ул шундый кара төстә, мәсәлән, ул теге төсләрен аның ачыкларга. Бу эшне эшләргә кирәкме? Гомумән нишләргә? Әйе, менә паническая атаканың симптомнары башлангач, иң беренче без нәрсәгәдер игътибар бирергә, әйе, игътибарыбызны башка әйбергә юнәлдерергә тиешбез. Мәсәлән, шулай ук анда ниндидер зданиеме безнең каршыда, әйеме, кеше үтәме, аха, здание икән, әйдә этажларын саныйбыз. Баш мие башка әйбер турында уйларга тиеш. Чөнки менә шушы куркуда зацикливаться иткәч, Ә, без югалып калабыз. Безнең менә бу симптомнар тагын да күбәя башлый. Ә үзебезнең уй-фикерләребезне башка якка юнәлдерсәк, без инде ә, тынычлана башлыйбыз. Суларга кирәк. Дөрес, суларга. Ә, Менә дыхательный техника дип атыйбыз инде без аны, әйме? Ә, Сулап, шулай башка ә, якка уй-фикерләребезне юнәлдереп и- һәм үзебезгә тынычлан,

Э, без күбрәк шундый соры караңгы төсләр киеп йөрибез бу теге бәлки инде безнең менталитет белән дә бәйледер бәлки әти әниләребез безгә шулай өйрәткәндер көз көне анда яз көне пычрак күп э, пычранмасын өчен безнең инде киемнәр кара әйберләр сайлыйбыз диеп ә, ни өчен менә төсләр бик мөһим шушы көзге чорда һәм алар безгә ничек тәэсир итә мин бүген ә, сезгә метро белән килдем һәм метрода Э, кешеләрне карап утырдым инде кызык э, кем ничек киенгән э, мәсәлән төсләргә килгәндә күбесенчә әлбәттә инде кара төс без үзебездә бүген әйе бит кара тотал блэк почти әйе әйе ул бит хәзер тренд мода ансы да бар бит әле безгә бит мода белән дә бер аяктан атларга кирәк монда әле ансы беренче тагын хатын кызларның менә инде бу ә, без иге дип әйтикме соң әйе без уйлап табабыз без үзебез уйлап табабыз үзебез шуның өчен кайгырабыз әле ярый хатын кызлар бар һәм ә, менә күбесе шулай кара киемнән соры киемнән ә, бик әз кеше ниндидер ә, якты киемнән яисә ниндидер якты элемент Э, үзенең э, киеменә элгән куйган киген дип әйтик инде э, мин үзем дә кичә үзем социаль челтәрдә шундый сораштыру үткәрдем үземнең аудиториям арасында нинди төсләр яисә нинди киемнәр сез көз көне киергә яратасыз якты төсләрме киемнәрдә кулланасыз, яисә инде шундый пастель тонында булган төсләр. Һәм беләсезме, менә бүген шулай ук сезгә килер алдыннан мин аның результатларын карап алдым. Күбесе пастель тоннар өчен җан ата. Ни өчен, әйме? Чөнки пастель төстәге пастель төсләр алар безгә шундый тынычландыру хисе бирә, рәхәтлек хисе. Урысча әйткәндә, как в домике. Ага. Менә үзебезне шундый идәге кебек җайлап кына, менә э, рәхәт, тыныч итеп хис итәбез. Ә, әлбәттә инде алар арасында э, якты төсләрне сайлаган кешеләр дә бар. Ә кескенә якты төсләр ул менә шундый позитив төсләр дип әйтик инде. Ул э, кызгылт сары оранжевый. Модада хәзер.
Әйе, ул ха модада. Коңгырт. Быелгы көзнең тренды тоже. Коңгырт төс. Ул да шулай, беләсезме, ниндидер э, тынычлык төсе бирә, ул барыбер, әйме, ул күзгә алай ук э, яктылык истәми инде, ләкин менә күңелдә ниндидер җылылык хисе бар. Ул ничектер менә теге кофе белән бәйле, шоколад белән бәйле һәм яшел төс шулай ук безнең психик яктан ул бик файдалы төс тынычландыра дигән төс менә гомумән безнең бүгенге кабинетны алсак та әйеме монда кара ак төсләр булса күңелсезрәк булыр иде офисларда гел шулай инде шуңа күрә мөгаен эшләгән вакытта күңел төшәдер эшлисе килмидер әйе берәр нинди дә булса якты элемент кирәк өстәл әйе менә безнең нидә кабинетта бүген шундый матур өстәл матур урындыклар һәм кәеф тә күтәрелеп Әйе. китәме А, шуңа күрә безнең тормышта гардеробта ниндидер булса якты төсләр кирәк алар мөһим рольне алар уйный димәк мөһим рольне уйный чөнки аларга карап безнең э, ресурслар барлыкка килә кәеф тә күтәрелеп китә һәм э, беләсезме мин бер көнне шундый мәгълүматкә э, табындым ә, психология мода да психология бар безнең ә имеш һәм шул ә, мода өлкәсендәге психолог аның исеме джон карен ул дофаминовый гардероб дигән термин уйлап тапкан һәм менә шушы дофаминовый гардероб нәрсә турында якты төстәге киемнәрне кию, яисә инде якты төстәге киемнәрне гардеробта булдыру, ул безнең баш миендәге дофаминның матдәсенә тәэсир итә икән. Димәк, безнең организмда шатлык гормоны күбәя. Һәм безнең кәеф күтәрелә, тормышка карашыбыз үзгәрә, энергия барлыкка килә башлый. Шуңа күрә безгә гардеробта ниндидер булса якты элемент булдырырга кирәк. Шарфмы ул, шапкамы, перчаткамы, сумкамы. Хәзер бит инде безнең менә стиль ягыннан шуның кадәр күп мәгълүмат, стилистлар да күп. Ә, Һәм менә шушы кара киемнәрне дә нинди дә булса якты төсләр истәп, яңартып Стилизовать була. итеп була, Әйе, әйе. стилизовать итеп була. Һәм менә бу төрле элементлар турында сүз чыккач әйтим әле. Мәсәлән, кызыл төс бар бит әле. Аны бит һәр кеше дә кия алмый. Ә барыбер дә менә кызыл төсне киясе килсә, шулай ук менә элемент кертеп җиб- җибәрергә мөмкин. Әйе, нәкъ шулай Илүзә, мәсәлән. Әмма нәкъ менә шушы менә бүлдердем инде, кызыл төсне ни өчен без кия алмыйбыз, кайбер кешеләр мәсәлән? Кызыл төс ул агрессив төс дип санала. Чөнки менә шундый мисал китерим инде, бозаулар ничек кызыл төсне яратмый диләр, әйеме? Кызыл төскә ул агрессив, үгезләр, әйе, үгезләр, менә үгезләр, бозаулар түгел, ә үгезләр. Чөнки кызыл төс ул безнең баш миендә, безнеке генә түгел, хайваннарның да шундый агрессия барлыкка китерә икән, ул авыр төс. Ә икенче яктан карасак, ул активистлар төсе, оптимистлар төсе. Менә шундый бик каты үз-үзенә ышанучан кешеләр. Совет заманына кайтсак, анда бөтен җирдә диярлек кызыл төс. Әйе. Ләкин аның ике ягы бар. Безнең бит психологиядә темпераментлар бар. Мәсәлән, Холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик. Кызыл төс ул холериклар төсе. Ул аларга ниндидер бер көч биреп тора. Меланхолик кызыл төс белән яши алмый ул. Ул аның өчен ул уңайсыз төс. Аңа ниндидер менә күк төсе кирәк, менә шундый җылы төсләр кирәк. Сангвиниклар әйе, алар инде мәсәлән якты төсләр ярата, яшел, сары, кызгылт сары. Шуңа күрә безнең психик темпераментыбызга карап та төрле төсләрне булдыру мөһим. Шушы көзге чорда, мәсәлән, хандра барлыкка килде ди синең көзгек хандра. Монда инде психологка яки табибка мөрәҗәгать итү урынлымы яки депрессиягә әверелергәч кенә барырга кирәкме белгечкә? Көзге хандра булганда, без ул авыр вакытны үзебез дә җиңеп чыга алабыз димәк үз үзебезгә ярдәм итәбез дә үз әйе бу халәттән чыгабыз үз үзебезгә ярдәм итәбез чөнки алдан әйтеп киткәнемчә бу нормаль күренеш чөнки безнең организм һәм психика ул яңа сезонга кереп маташа җайлана. Күчеш чоры гына бу, димәк.
Күчеш чоры, әйе, ул табигый хәл. Безнең менә шушы организм өчен, кеше өчен ул табигый хәл. Ә менә инде бу халәт ике-өч атнадан күбрәк булса, без үз-үзебезгә ярдәм итә алмасак, тагын да күпкә ниндидер зур проблемалар чыга башласа, мәсәлән, инде без Аппетитыбыз югала, ашый алмыйбыз, әйеме? Хаман йоклыйбыз, өйдән бер кая чыгасы килми, менә бу 2-3 атнадан күбрәк булса, димәк инде бу депрессия дигән сүз. Һәм инде ул очракта, әлбәттә, кирәкле специалистка мөрәҗәгать итергә кирәк. Күбесенчә инде ул психолог, без психологка барабыз. Психолог инде клиент белән аралашып, сөйләшеп, аның халәтен анализлап, ул тәкъдим итәчәк. Беренчедән, яисә инде менә психология яктан төрле техникалар, методлар белән эшләү, төзекләнү дип әйтик. Ситуация авыррак булса, безнең хроническая депрессия дигән термин да бар. Ул инде үзенең последствияләрен китерә. Ул очракта психолог клиентны психотерапевтка яисә психиатрга җибәрә, дарулар белән дәваланыр өчен.
аңлашылды шулай сөйләшә сөйләшә инде подкастыбызның аралашуыбызның ахырына да килеп җиттек бик күңелле һәм бик кызыклы бик файдалы әңгәмә булды бик зур рәхмәт дип әйтәсем килә сезгә чулпан һәм бәлки менә әйтәсе килгән фикерегез киңәшләрегез калгандыр шуңа күрә камерага карап бөтен Әйтәсе килгән сүзләрегезне әйтә аласыз, рәхим итегез. Илүзә, беренче очракта инде бик зур рәхмәтем сезгә чакырганыгыз өчен, менә шушы төп мөһим теманы күтәргәнегез өчен. Алла боерса, безнең аралашуыбыз, безнең менә бүген эфирда булган мәгълүматыбыз тыңлаучылар өчен һәм караучылар өчен бик файдалы булыр дип ышанып калам. Амин.
Хөрмәтле тыңлаучылар һәм караучылар, Әлбәттә инде, көз, ул, авыр чор. Күп кенә кешеләр депрессиягә биреләләр. Әмма көзнең матур ягы да бар. Мин инде психолог буларак сезгә шушы көзнең матурлыгын күрергә тәкъдим итәр идем. Үзегезнең тормышыгызга күп иттереп якты төсләр өстәгез, яңа һөнәрләр ачыгыз, витаминнар турында да онытмагыз. тәмле, үләнле чәйләр эчегез. Ә депрессия булса, психологка мөрәҗәгать итәргә курыкмагыз, чөнки психолог ул сезнең өчен дус һәм кирәкле инструментлар белән сезгә ярдәм итәчәк. Подкаст азагында шундый бер моңсу гына саннар белән дә бүлешәсе килә, 300 миллионнан артык кеше депрессиядән интегә һәм нибары шуның 8 миллионы гына ярдәм артыннан психологларга килә. Шуңа күрә әлеге 8 миллион Кеше рәтенә сез керәсез икән, сез әфәрин. Хәм Әлбәттә инде үз-үзегезгә ниндидер ярдәм кирәк икәнен тоясыз икән, бер дә оялып, куркып тормагыз. Әлбәттә инде белгечләргә мөрәҗәгать итегез. Нәкъ менә шушындый сүзләр белән без инде үзебезнең бүгенге чыгарылышыбызга нокта куеп торабыз. Сезнең белән мин Илүзә идем. Хәм бик зур рәхмәт әйтәсе килә безнең белгечебезгә, кунагыбызга, ул да булса Чулпанга. Чулпан, бик зур рәхмәт тагын бер тапкыр килгәнегез өчен хәм үзегезнең шундый кызыклы Э, фикерләрегез һәм инде киңәшләрегез белән бүлешкәнегез өчен бик зур рәхмәт һәм бик зур рәхмәт сезгә кадерле караучыларыбыз тыңлаучыларыбыз һәрдаим безнең белән булыгыз алла боерса һәм әлбәттә инде комментарий лайкларыгызны куерга онытмагыз сау булыгыз